Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu baayemu, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukagaaniira okafuna idea ze. It is very right. Nshemereire kuramirwa
oh. Erizooba Nyowe na n'ow'eishe-emwe Nelson twija na topic endiijo erikugamba aha booro, erikugamba aha booro. Eijo tukaruga kutaho erikugamba ahari kimwe ekya ikumi, mbwenu hati twine ey'okugamba aha booro. Eiziina ryangye rikiri paragurafu yoona, Abeine Ruhanga Paul Twesigye. Kandi ogu nibamweta Akatwera Nelson.
Akatwera Nelson.
Yeah. Topic yaitu y'abooro ei turikwenda kugambaho n'omuringo gwa Baibuli. Serumaana naagamba aha booro kandi agira ngu omuntu otarikukora, obworo buryamuteera nkaihi. Mugote, mumuteere nkaiha. So omuntu oshemereire kwetebekanisa okukora n'amaani okureeba ngu tiwabaho owabooro. Kwonka hati ekyo tikyo turikwenda kugamba. Nitwenda kugamba ahari abo abarikuba abarikuba abooro batakimanyire n'oku kyabaho. Ahabw'okuba omuntu naabaasa kuba empungi nikimucwa omworo, omuntu naabaasa kufa erwabe na n'ebye nikibaasa kumuhindura omworo habeho disasters. Omwana naabaasa kuzaarwa omu bworo aba atakikiine ky'okukikorera. Omukazi naabaasa kufa erwiba aine abaana baingi abure oku yaabareeberera obundi hatariho birikumara, famire yaabo ebeera etaine birikumara kimucwa omworo. Mbwenu nibwe turikwenda kugambaho, Baiburi egyo abo neebareeba eta? Nari itwe sosayete tushemereire kuba nitubareeba tuta nari nitubareeba tuta? Kandi bo nibeereeba bata? Hati ku orikureeba omu Baiburi, omu nfumu za Sulemani, eshuura ya ikumi na mwenda omushororongo gwa ikumi na mushanju nigugira ngu, ogirire abooro embabazi aba naguza Ruhanga, ngu haza aryamuzimuurira. ekirikumanyisa Ruhanga naakunda ngu abantu abo abatarikwebaasa tubahweere. Omu omu Bareevi na n'omu ky'ebiragiro, Ruhanga naagambira Musa oku abantu baraahweere enshoberwa nk'ezo. Agambira abantu baheereze ekimwe kya ikumi Abareevi, mbwenu Abareevi bakore ahari kimwe kya ikumi baheereze aboorwo abo, babareeberere, babahe ebyokurya, babahe obutaaho, babahe ebijwaro, yaaba sente z'okurentinga nk'ebyo nk'ebyo. N'arikumwatirira eitaka akahinga nayo neebaasa kuba kimwe ekya ikumi ei waaheereza omuntu. So ekirikumanyisa abantu abo bashemereire kuba nibareebererwa. Yuda ku yaanangire arikukompureiniinga aha sente z'amajuta agu omukazi yaashukire aha bigyere bya Yesu ngu zanzirwamu esente nyingi, Yesu yaagira ati, akagira ati haragamu esente nyingi tuheere abooro, Yesu yaagira ati abooro muryaguma nabo, abooro muryaguma nabo, ekirikumanyisa ariyo naagambira Yuda ati nyowe ahabw'okugira eki mumama, omukazi eki yaakora tikigwire kandi abooro muryaguma nabo kandi naitwe tushemereire kuba nitubareeberera then omu omu Omu Byakozirwe Entumwa omu ndagaano ensya, Korineeriyo akaba ari omushaija Korineeriyo arikukunda Ruhanga ari omukuru w'eihe w'omunya Itare mbwenu w'Omurooma arikukunda Ruhanga munonga. Bwanyima akaba aheereza kimwe ekya ikumi, akaba aheereza eby'okuheebwayo, akaba asiiba, ashaba, aheereza n'abu orabareeberera. Mbwenu omurundi gumwe agabwe aine ebi arikwetenga omu ka ye, ku aba naashaba, Ruhanga amwoherereza maraika ati, Ogambire Koruneliyo ngu eshaara ze nzihuriire, ngu kandi na n'ebi aheereza abooro, obuhwezi bu aheereza abooro, bitembire ebya mpika eyindi. Mbwenu n'ahabw'ekyo ahakwenda kushoboorora ebyo ebimushobeire, atume ahari Simooni Petero, aije, naija kubimushoboororera. So noreeba ngu Ruhanga buzima nahagira kandi nahereza omugisha ekyo ekiturikubaasa kukorera abooro emburabure. Emburabure harimu abashazi, abooro nitubamanya twena, abaana, abato n'abakuru. So omu society zeitu harimu abooro mbwenu ka mpurire ow'eishe-emwe nawe enteekateeka ya aine aha booro abo nari ekitwakubaasa kubahabura twena tukakikora hamwe. Webare munonga omwami Paul. Obumwe kutukugamba ekigambo abooro ningira abamwe batekateka aha muntu oriya ari kubi munonga kwonka omuntu weena ori kukwetengaho obuyambi, omuntu weena arikuba nakwetengaho obuyambi ekabire responsibility yaawe kugira ngu ogire eki wamukorera. Buri muntu ou wakiraho hiine eki yakwetengaho. oshemereire kugira oku wamuyamba kutari kugira ngu waabe omworo oriya kutukugamba aboro obumwe abantu bateekateeka ahari bari abari kubi munonga oshanga ngu hati twabura n'okuyamba tari mworo kugira ngu ari kubi abuzirwe ekyokurya kwonka really waagira eki waakiza ahari nanka noobaasa kukimuyambisa because n'omuntu mutaahi waawe. I think it is Godly kugira ngu tuhweerane, kunda mutaahi waawe nk'oku oyekunda.

ataba omworo tukagira ngu ni bariya ngu ni ab'okweyaguza orugusu. Aa so buri muntu weena ou waakizaho, I think it is good waagira oku waamuhwera kandi that is the only way God can bless you I think ahabw'okuba it is n'ekiragiro okunde mutaahi waawe nk'oku oyekunda. So noomukunda ota otarikumuhwera.

ei twakuriire. Omuntu ou agamba okutaaha omu nju etateire siminti y'okumaara, okutajwara nkaito, okutambura kuza aha ishomero hatariho bodaboda, omuntu naabaasa kugira ngu bukaba buri obworo. So oshanga abantu nk'abo babaire bari ab'okuhwera. Nyijuka omu ishomero omu naabaire ndi hakaba harimu abaana abaabaire nibaruga omu ka emwe bo babaguriire enkaito ez'okuba nibajwara kwija aha ishomero. So ku baahikireho, naku yaaherize ishomero baasharamu baagira ngu hatagira omwana waagaruka kujwara enkaito. ahabw'okuba bari ab'ebibiina enkaito bakaba baturi bata? Baitu abataziine.
Bakaba batugaya munonga muribanza ki? Ngu abataine na nkaito.
Yes, tihakashuba okuza omu mbaga otaize empare mukama yaakigyenda naiwe ati otaaha otashutamaho. Waaza kuba otsiitsire empare akuhemura akukora kubi. So which I think Waareebayo abantu bakaba batari booro. Nyowe by the way oku nkuba nindeeba nk'omu ka yaitu oku twabaire turi, nabi kompeyaringana na hati, eka yaitu ekaba neekira eyangye ei nyine. Ahabw'okuba tukaba tutakagiraga njara. Ebyokurya bikaba biri bingi. Tukaba niturya emirundi yoona ei orikwenda omu izooba. Mugaruka murya kyamushana, omwe oze omu kiruga aha ishomero oihikire omu safuriya, nari obundi oshanga babiteirwe ninyijuka nk'embuzi ku zaara obuhaya bwingi babubaaga, kububaaga shi bukiri buto nari obunomi babubaaga ahabw'okuba na n'akatare kakatariho kati kwonka nabwe ningira abantu bakaba nibakunda okutaburwa ebyokurya rather than money. Enyama hati nk'ebyenda, ebyenda bakaba babi my mother akaba abiteeka omu omu mashuta g'ente, abi deep fryinga omu mashuta g'ente, atamu omwonyo ayanika, akiheza buri kasheshe oshanga ateiraho omu kukoraho eki kyakundwa eki kyabasikira. So ebyokurya bikaba biri bingi mukama oba amwine enshonga yokugira tukaba tutaterwa njara. Kwonka hati eby'okurya ebiriho nk'ebi turikutuura nooshanga nimupima, nimupima, nimupima tihabaho buhoro, tihabaho hati okiba noobireeba oshanga abantu aba, nyowe waaba orikukira kuza omu mashomero, hati amashomero agahikaine n'etauni, abaana baago tibarikushushana n'abaana b'omu kyaro. Nari waareeba abaana abari omu boodingi especially nka purayimari tibakushushana n'abaana day scholars. Hati ku ohika omu byaro hariho abaana abaana banyiriire. Nibabaasa kuba bataine yunifoomu nungi, nibabaasa kuba bataine nkaito kwonka very very very healthy. Yeah. Ku ohika ewaabo hariho abaana b'omu kyaro abaana nibanyesiimisa munonga. Yeah. Oba obateera obushushani oshanga ota oreeba otakwenda kubarugaho. Noomanya haine nk'oku. ekintu kito yaaba n'embuzi yaaba n'ente byona nibuba buboneire. So obwana bw'omu kyaro nobu nooshanga aha ishomero buboneire munonga munonga. Yeah. bari hea- bari very healthy. Mm. Kwonka hati oza kushanga, oshanga nk'abazaire abo abakutuura omu tawuni nibamanya ngu bari better.
than abari omu kyaro which is wrong ahabw'okuba Obu I think obu bible erikugyezaho kugambaho nobwa lack of basic needs lack of basic needs okashanga ngu and of which the basic needs twena tukabire nituzimanya actually people wouldn't be suffering if we twaba tufokasingyire ahari basic needs zonka ekyokurya amaizi, oburaaro, then hati kutukumara hati ekiriyo nikituteera munonga aha mutwe hati sitaane ahikije yaatureetamu ngu ni kiraasi. Now kiraasi you know why are we even talking about kiraasi now? So basic needs okuhwe omworo ou ndikubaasa kweta omworo n'ogu otarikubaasa kwehitsyaho basic needs. Kwonka hati abo abandi abariyo nibenda ngu barwanire kiraasi kandi bo okashanga baagira n'amaganya munonga kukira otaine basic needs. Because it will surprise you, nooshanga omuntu aine esimu kwonka taine ky'okurya.
Smart phone y'emitwaro ikyenda. Ogwo muntu naarya omunaku kwonka hati oronda obunaku bweye Tokubona n'oku oramuhwere. Tokumanya oku oramuhwere.
Nabo ku orikuba ozimuhaire neeba. Naayenda ngu omuhe eky'okurya, yaija naayenda ngu omuheereze ekitookye kwonka aine esimu erikukira eyaawe. So really naaba ari omworo kwonka I think hati obu obworo nibuba bwaba mental. Yes. Obwobuhoro actually one time nkaba ningana nabana bangye nangye nti kutwabiire tukora turi omu primary bakuhandikya ekigambo poor bakaba batakumanyisa ngu toine esente bakaba nibamanyisa ngu tokwakora gye if I may use that language ahabw'okuba zaakubaire ziri esente omu kitabo nizikoramu ki? yeah waakora kubi poor Poor. so nooreeba poor poor so hati twine that poor state of mind Nikyo orikushangira ngu turiyo nitwirukira ebitaine mugasho kandi twatsigara turi abakyene b'eky'okurya. Oriyo noyirukangira omu kugira esimu eboneire kwonka rent eremire. Oriyo no you know.
Nari oine abaana tibakubaasa kubona fiizi. Oine abaana tibakubaasa kubona fiizi kwonka. Esimu n'eye sente nyingi. Kandi hati esimu omanya n'esimu eyo yonka ma hati neerya. Yes. Sometimes esimu neerya n'okukira abantu abamwe ahari itwe. Yes, yes. Neerya data. Yes, esimu ka neeriira kimwe omushaaho.
So hati abooro, twaba nitugamba abooro, nikyo nagambira ngu twine kwahura abooro aba ababurwa basic needs abu tukubaasa kushutama okakyetegyereza okamanya oti ekyatumire yaabura basic needs may be ne fuuzi may be n'akazi abaana bakasigara aho Kwonka hati yaaba okushanga ngu obwooro bwareetwa mentality real love i think obuyambi nawe waaba nobubaheereza obumwe nohika ei obareeba oronda ah'okutandikira habura oronda ahu waatandikira habura ahabw'okuba omanya oti n'obu orikugira ngu naamuha esente ku aze kushashura rurenti Yeah. naaza kuguraho data atakashashuriire rurenti yeah yeah so tu focusinge ahabooro aba basic needs abo tubayambe then abooro aba mental we need to look at them now nikikutangaaza noshanga omuntu atwiire omu kyaro kwonka yaraba aha rutookye rwa nanka akashanga nanka ainemu ekyoozi atangaara ati eeh noomanya nanka aine eryoozi omu rutookye why don't you have it iwe ahabwaki otariine People in villages, deep in the villages, Mm. nibashaka nibashaka doodo waba- w'amaani. Mm.
bashaka omuteete oshanga ogwo aine akabanja kahangoho kwonka naaza owu oriya omufuregye Otiine. nibagira ngu ekyaro kifiire omuturage nashaka ow'omufuregye Mm. ariyo naaza ow'omufuregye Because wakareeta obusigo bwa dodo ninga bukemeza enyo kwonka yaburekamu yabubagarira yaburekamu kwonka oshanga ngu omuntu na dodo tagizire ki, tagiine.
Mbwenu shi waaba oine kuuka ohuriire ngu noine kugira esente oragure ebinyoobwa, ogure akahunga, ogure omuceeri, ogure dodo, ogure eryoozi, ogure ekyeyerezi.
Ekyeyerezi nakyo nitukigura hati.

eine akahoho kaayo kakugirugamu. Nooshusha n'omu bihimba baaba nibabihunika na ki bakaba bagitamu kugira ngu etangire mungu ezitaazamu pests. Kwonka hati ebi waabigambira abo abatabyetegyerize nibagira ngu those are primitive ways. Primitive kandi hariyo haabaire hatariyo njara, itwe abatari primitive hati? enjara ka yaatuheza. Hati ekirugire kuntangaaza, omushaho omwe akangira ngu abantu abarikukora, ka tugambe nk'abarikuhinga buriijo, ajwaire ebigyere atainemu buutusi nari enkaito omu bigyere, tibakurwara diabetes. I got shocked ahabw'okuba akagira ngu eitaka nirichaginga omubiri eki- eki- ekikuruma kiguma kiine amaani. Yeah. Nayebuuza kashaabe obwe nitugira ngu n'abauru. Abakusiiba barwasa omu itaka. Eh, Yes. Mm.
Wakireeba? Mm. Kumbe obuzaare bwitu n'eitaka nibuhango buti.

so so Beitu imwe. ebimwe nangwa nibimara n'amaani Mm. but you know obworo twaba nitugamba aha bworo banza wamanya ekika ky'obworo iwe eki oine Yeah, iwe yeah. nk'iwe yeah. Haza oburumenta oburi serious yeah nibukira obw'ebintu ahabw'okuba ebintu bwangu kukubona yeah kwonka oburumenta obwo obw'omutwe obwo obworo obw'omutwe yeah
So itwe omurimo gwaitu I think eki turikukora aha n'okuhwera abo abaine obworo oburemeento oba oburi obwa basic needs ka batobe hare we can't reach all of them Yeah. kwonka hati at least on this channel ka turwanise obu obworo Eh, haza nyowe oburemeento.
by the way na n'obu obworo obwa material Yeah, I have really been helping people that's good. Eh, abaana ni- nintwara abaana babo omu mashomero Yeah. hati nkatandika na n'abashazi

Work on yourselves. Eh, abari mental bambe mwekoremu omurimo ku oraareeba omuntu aha kyaro aho kurugiirira omuri ebyo ebi twagamba kandi na n'okumanya oku Baiburi ku erikuteekateeka aha bworo. Obworo ya bwaba buri obw'omutwe, muhwere, gamba nawe, mwetegyererese amanye ngu esimu terikukira kitookye, mutumba. Esimu terikukira eihambira ry'ebitakuri. Hapana. Abo abaana abari omu ishomero nibamuheereza fiizi aziguramu simaatifooni, abura kushashura fiizi. Naaza kuki naaza ku- kugiiha haihi ata egyo simu, akiba ari omwishiki atandika kweguza, ahindukamu maraaya. Kare ku baabaire ba- ba- barikujugisa, baashanga omwishiki ari ekishohoorore, ese ente bakaba bazigarurayo. bakaba bazigarirayo ebyo ebya hati hati ngu bakagira ngu tihariho kuzimurira tihariho kugarurayo ente reka ngyende ahu muragarukire so obworo burimu ente hati munonga munonga munonga munonga then na nabwo oburi physical obw'abantu physically mubahwere nyaburamwo abantu b'amakanisa nari abebembezi b'amadiini, omurimo gw'abooro n'ogwanyu, physically actually even mentally Ruhanga akagubaha naimwe mushemereire kuba nimubareeberera, abantu ku babareetere kimwe ekya ikumi naimwe muheereze ekimwe ekya ikumi Abo booro abataine ki baine, mentally, eby'okurya, empungi nk'ezo, ku oraabona yaaba akiri muto akiri nk'omutsigazi muhe omurimo, mureeberere agire omurimo akore omushashure then abone oku yaayetunga. Omu Baiburi omu, Baiburi neikiriza ngu omukazi otakagiire mu menopause nikwo erikuragiira, otakagiire mu menopause tashemereire kubarwa nk'omufaakazi. Ogwo tashemereire tashemereire kutunga obuhwezi bw'efaakazi ahabw'okuba naikirizibwa kugaruka kugira ata kushwerwa. Nari naaba aine amaani akore n'emirimo ye ahabw'okuba menopause neija n'ebintu bingi. Neehindura sisitimu y'omukazi ahinduka ahinduka aba ondiijo. So yaaba atakagire omu menopause tashemereire kuba naareebererwa nk'efaakazi. ahabw'okuba naabaasa kushwerwa kandi naabaasa kukora. Nahabwekyo mwebare munonga kutuhurikiriza, muteho omutima, mwareeba Korineeliyo oku Ruhanga yaamuhaire omugisha, mwareeba na Sirimaana oku arikugamba. Emishooro Ruhanga kukyari ni mingi erikugamba aha booro kwonka ka tukozese egyo ebiri ahabw'okwega hati. So muzeho aha aha channel aho, subscribinga, Layikinga, komentinga heereza ebiteekateeko byawe. Ruhanga abahe omugisha bambi. Amiina.
Obutegyeki bwa Ruhanga tiburimu keera akaruubi, tiburimu ba MP, tiburimu constitution. It is good kushutama n'omukazi mukaganiira okafuna idea ze. It is very right. Tushemereire kuramirwa.